Salam mähriban dostlar! Bu günki wideomyzda sizler bilen kitap okamaň peýdalary we kitap okamak endigi nädip ösdürmeli sizlere şo barada aýtmakçy, wideomyza başlamazdan öňürti kanalymyza goşulyp, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň! Taýyn men! Onda eliňize çaýyňyzy kofanyzy alýaňyz we meldin diýäýiň! Hany onda başlalyň! Bilýäňiz, kitap okamyň peýdalary hiç haçan sanamak bilen gutarmaýar. Saglyga we şahsy ösüşe ägirt uly peýdalary bardyr. We kitap okamak saglyk üçin köp ylmy gözleglere esaslanýar. Kitap okamak sizi başga bir adama öwürýär, dünýäňizi üýtgetýär we sizi akyl taýdan başga bir adama öwürýär. Kitap okanňyzda aklyňyz has ýitileşýär, beýniňiziň güýji artýar. Mundan başga-da tükeniksiz öwrenjek maglumatlaryňyz bilen baryp bilmejek ýerleriňize bararsyňyz we tanyşyp bilmejek adamlaryňyz bilen tanyşyp, durmuşyňyzda baryp bilmejek ýerleriňize bararsyňyz. Sebäbi bilim hemme zat. Bilim bilen adatça ýaşap bilmejek durmuşyňyza ýetip bilersiňiz. Saglyk we şahsy ösüş nukdaýnazaryndan kitap okamagyň peýdalary. Bir, aklyňyzy gowulaşdyrýar. Kitap okamak akyl saglygy üçin diýseň möhümdir. Okalýan sözleriňizi hekaýa jemlemek beýnini herekete getirýär. Şu güne çenli geçirilen gözleglerde kitap okamak adamy has akylly edýänligi görkezilen berk netijeler paýlaşýar. Iki müň dokuzynjy ýylda geçirilen gözleg Okamagyň beýnimizde täze ak maddalaryň döremegine sebäp bolýandygyny ýüze çykardy. Ak madda öwrenmekde we akyl hassalygynda uly rol oýnaýar. Okamak, adamyň durmuşyndaky kynçylyklar ýüze çykarmak we olary çözmekde has ökde edýär. Sebäbi şertleri has gowy seljermek we tankyk pikirelmek ukybyny ösdürýär. Iki, söz baýlygyňyzy baýlaşdyrýar. Okamak adamyň söz baýlygyny giňeldýänligine hiç hili şübhe ýokdur. Sebäbi okaýarkaňyz, biriniň çykyşyny diňläniňizde, sözleriňize has köp üns berip bilersiňiz. Has giň söz baýlygy awtorlar we gürleýjiler üçin möhümdir. Eger-de blogging ýa-da aýdym sözleri ýazýan bolsaňyz, söz baýlygy sizleri işiňizde bir ädim öňe itýär. Mundan başga-da, daşary ýurt dilini ösdürmekde okamak gaty möhümdir. Diňlemek arkaly sözleriň aýdylyşyny gowulaşdyranyňyzda, okamak arkaly grammatikany we täze sözleri öwrenersiňiz. Mundan başga-da sözleriň dürli manylaryny dürli sözlerde öwrenersiňiz. Üç, stresi azaldýar. Stres biziň döwrümiziň iň uly meseleleriniň biridir. Esasanam uzak wagtlap strese sezewar bolmak saglyga gaty uly zyýanlydyr. Beýleki tarapdan kitap okamak gün tertibiňizden we häzirki döwürden uzaklaşyp, problemalaryňyzy we başdan geçirýän stresiňizi azaldar. Gözlegleriň netijelerine görä, okamak stresi altmyş sekiz göterim azaldýandygy aýdylýar. Dewid Lewisiň pikiriçe, ýürek urmasyny haýallatmak we myşsalaryň dartylmagyny aýyrmak üçin bary-ýogy alty minutlyk okamak ýeterlikdir. Dört. Bilýän zatlaryňyz köpeler. Bilim durmuşyňyzdaky iň möhüm zatlaryň biridir. We okaýarkaňyz täze maglumatlara eýe bolarsyňyz we beýniňiz täze zatlary öwrenýändir. Alýan her täze maglumatyňyz durmuşyňyzda has köp artykmaçlyk gazanmaga mümkinçilik berýär. Çagalary terbiýelemek, telekeçilik gurmak we agyr durmuşda diri galmak we başga-da köp möhüm zatlar diňe bilim bilen gazanylyp bolýar. Kitap ýa-da žurnal, okalýan zatlaryň hemmesi size täze bilim goşar. Bäş, ýatkeşligi güýçlendirýär. Köp adam adresleri, telefon nomerleri, atlary ýatda saklamakda kynçylyk çekýärler. Ýöne yzygiderli okamak uly ýat ukybyny berýär. Sebäbi kitap okanyňda dürli gahrymanlary, hekaýalary we jikme-jikleri ýada salmaly bolýarsyňyz. Mydama hemme zady ýatda saklamaga synanyşmak ýadyňyzy güýçlendirýär. Şeýlelik bilen, täze ýat beýnide täze nerw baglanyşyklary, sinapslar, döredýär we bar bolanlary güýçlendirýär. Alty, konsentrasiýany ýokarlandyrýar, häzirki wagt adamlaryň köpüsi bir wagtda köp iş etjek bolýarlar. Instagram, Facebook hesaplaryna gözegçilik edýärkä, şol wagtyň özünde telewizory dolandyrmaga çalyşýarlar. Kimdir biri bilen söhbet edýärkäň, bir işde işleýärkäň, Kellesindäki başga zatlar sebäbi ol işe ünsüni jemläp bilmeýärler. Şeýle-de bolsa, özüňiz bir kitaby çümdüreniňizde, ähli ünsüňizi bu kitaba gönükdirýärsiňiz. Uly konsentre isleýän bir işden öň on bäş, ýigrimi minutlyk kitap okamak sizlere gaty uly peýdasy bolar. Sekiz, rahat ýatmagyňyza kömek eder. Kino görmegiň ýa-da internete girmegiň ýerine ýatmazdan ozal kitap okamak size has rahat uklamaga kömek edýär, sebäbi kitaplar elektron enjamlary ýaly yşyk berip gözüňizi ýadatmaýar. Telefon gündelik durmuşymyzda iň köp duçar bolýan zatlarymyzyň biri bolansoň, ondan uzaklaşyp birnäçe sahypa kitap okamak rahat ýaşamagymyza, rahat uklamagymyza kömek edýär. Bu tema boýunça geçirilen gözlegler ukudan öň döredilen endik bedene ukynyň gelýändigini habar berýär. Dokuz, depressiýany ýeňilleşdirýär. Elbetde, depressiýanyň erbet bolan wagty dermanlar zerur bolup biler. Şeýle-de bolsa kitap okamak depressiýany ýeňilleşdirmek bilen stresi azaltmaga kömek edýär. Ýewropanyň käbir uniwersitetleri, Turin uniwersiteti, Grongin uniwersiteti tarapynda geçirilen gözleg okamak bejergisini alýan näsaglar depressiýa garşy has aňsat göreşýändigini görkezýär. On Hyýal güýjüňizi artdyrýar. Kitap okaýarkaňyz, wakalar we gahrymanlar siziň hyýaly günüňizde bolar. Bu bolsa beýniňizi o tarapa dogry höweslendirmäge mümkinçilik berýär. Kitapdaky ýerleri göz öňüne getirersiňiz we adamlaryň nähili boljakdygyny suratlandyrarsyňyz. Kitaby tamamlanyňyzda, hyýalyňyzda bu kitabyň dünýäsi peýda bolar. Ony bir duýgudaşlyk ukybyna gowulandyrýar. Esasanam toslama kitaplary okaýanlar Gahrymanlaryň özüni alyp barşyny çaklamakda we duýgularyna düşünmekde üstünlik gazanýarlar. Toronto we Harward uniwersitetiniň gözlegleri çeper edebiýaty okaýanlaryň adamlaryň gözlerinden duýgularyna düşünmekde we wakalaryň beýleki adamlaryň bakyşyna seretmekden has gowudygyny görkezýär. On iki, Alsgeýmer töwekgelçiligi peseldýär. Kitap okamak beýni işlemegine mejbur edýär. Beýniniň işjeň bolmagy onuň güýjüniň ýitirmeginiň öňüni alýar. Gözleg netijesine görä, beýnimizdäki hereketsizlik Alsgeýmeriň ösmegine kömek edýär. Kitap okamak we küşt oýnamak ýaly işler bilen meşgullanýanlaryň Alsgeýmer keseliniň döremek howpy iki ýarym esse azdygy aýdyldy. On üç. Girişimli bolmagyňyzda kömek edýär. Yzygiderli okamagyň sosial endikleri ýokarlandyrýandygyny görkezýän köp gözlegler bardyr. Kitap okaýanlar, okamaýanlara garanyňda beden dilini we aňlatmagy has ýokarydyr. On dört. Bagtlylygy artdyrýar. Kitap okamagyň özi bir güýmenje zatdyr. Romanlardan şahsy ösüşe, terjimehaldan başlap ylmy kitaplara çenli sizi hökman gyzyklandyrjak we bilesigelijiligiňizi döredýän kitap tapyp bilersiňiz. BookTrust tarapyndan iki müň on üçünji ýylda geçirilen gözleg kitap okaýanlaryň durmuşlaryndan has kanagatlanýandyklaryny, bagtly we edýän işlerine has köp baha berýändiklerini görkezýär. Hemmämizde bir sorag bardyr, kitap okamak endigini nädip ösdürip bolar? Indi kitap okamaň peýdalaryndan hemmämiz habarymyz bar, dogry dälmi? Bir taragyňyz kitap okamak isleýän bolsa we nädip etmelidigini bilmeýän bolsaňyz dogry ýerdesiňiz. Öňki şowsuz synanyşyklaryňyzy ýadyňyzdan çykaryň. Uludan demiňizi alyň we oturyň. Bu ýerde hemmämiz bilelikde kitap okamak endigini nädip ösdürip bolar diýen soraga jogap tapýas. Taýyn men. Bir damagymy ölläýin ondan soň wassaly. Hany onda wassaly. Birinji, ince kitaplardan başlaň. Galyn kitaplar wagtal-wagtal adamyň gözüni gorkuzyp bilýändir. Şol sebäpden sizleriň gözleriňizi gorkutmaýan ince kitaplardan başlamagyňyzy maslahat berýän. Iki, Öz gyzyklanmalaryňyza görä kitap saýlaň. Sizi gyzyklandyrmaýan kitaplar sizi kitap okamakdan sowadyp biler. Ýadaw bolmak, okamakdan lezzet almaga we şeýlelik bilen endik edinmäge päsgel berýär. Öz gyzyklanmalaryňyza laýyk kitaplary saýlamak üçin, tomaşa etmekden lezzet alýan filmleriň görnüşlerine görä karar berip, bilersiňiz. Mysal üçin, taryh dokumental filmlerini tomaşa etmek isleseňiz, taryhy gözleg kitaplaryny saýlap bilersiňiz. Ylmy-fantastiki filmleri, ylmy-fantastiki kitaplary halaýan bolsaňyz, ýa-da gorkuly filmleri halaýan bolsaňyz, gorkunç edebiýat deň kitap saýlap bilersiňiz. Karar bereniňizden soňra, okyjylaryň bloglaryndan we programmalardaky teswirlerden, Kitaplaryň temasyny, stilini we negatiw, tankik, nokatlaryny öwrenip bilersiňiz. Üç. Okamagyň sanawyny düzüň. Okyjylaryň düşündirişleri bilen haýsy kitaplar okamalydygyny kesgitläniňizden soň, okamak isleýän kitaplaryňyzyň sanawyny düzüp bilersiňiz. Munuň üçin, meselem, men öz kitaplarymda künjeklerinde belli bir sanlar goýýan, şoňa görä yzygiderli okamagymy dowam etdirýän. We siz munuň üçin bir depder ýa-da elmydama ýanyňyzda bolan telefon programmalaryny ulanyp bilersiňiz. Bu programmalaryň kömegi bilen okamak isleýän kitaplaryňyzyň sanawyny düzüp, oňa görä kitaplaryňyzy saýlap okap bilersiňiz. We bu-da kitap okamak höwesiňizi artdyrýandyr, muny berk belläň. Dört, Okaýan ýerleriňizi kesgitläň. Günde näçe sahypa okamalydygyny kesgitläň. Metroda, awtobusda, kafelerde dürli ýerlerde kitap okaýanlaryň köpüsini görýärsiňiz. Ýöne munuň üçin ilki bilen özüňizi ösdürmeli we kitap okaýarka ünsi jemlemeli. Ýogsam, ünsüňiz aňsatlyk bilen sowulyp biler we bu okaýan zadyňyza düşünmeýärsiňiz ýa-da kitaplardan daşlaşarsyňyz. Şol sebäpli öýüňizde telewizor ýaly dürli ýerlerde aklyňyzyň başga ýere gitmegine sebäp bolýan enjamlary öçürip okamaga başlamaly. Isleseňiz kitaphanalary we açyk meýdanlary ulanyp bilersiňiz. Ady üstünde, endik, muny yzygiderli etmeli bolýarsyňyz. Şonuň üçin etmeli zatlaryňyzyň biri günde näçe sahypa okamalydygyňyzy kesgitlemek, munuň üçin on sahypadan başlamak gaty gowy başlangyçdyr. Mundan başga-da ýanyňyz bilen kitap alyp amatly wagt we ýeri tapsaňyz, meýilleşdirdigiňizden has köp okap bilersiňiz. Bäş, Okamak üçin okamaň. Zerur bolsa, başga kitaba geçiň. Diňe teswirlerini okaňyzda, o kitap siziň üçin gerekli bolup biler. Okap başlaňyzda sizi gynandyryp biler. Gynansak-da, garaýşyňyz ýaly çykmaz. Kitaplary lezzetsiz okamaga synanyşmak. Ýagny okamak üçin okamak hem içgysgynç tejribe döredip biler. Çözüw, Amatly däl kitabyňyzy taşlap, amatly kitaba başlamakdyr. Galyberse-de her kitap sizi özüne çekmez. Esasy zat okaýan kitabyňyzyň dünýäsine girmek. Alty, Bahanalara hiç haçan boýun egaýmaň. Okamak isleýän kitaplarymyň sanyny düzdüm we ol kitaplary almaga pulum ýok. Munuň ýaly sebäpleriň aslynda ýeňip boljakdygyny bilmelisiňiz. Onlaýn kitap dükanlaryndaky arzanladyşlary yzarlamak, kitap ýarmarkalarynda söwda etmek ýa-da ikinji el kitaplary almak siziň üçin elýeterli bahalara gelip biler. Mundan başga-da okamak isleýän kitaplaryňyzy kitaphanalardan alyp ýa-da dostlaryňyzdan karz alyp okap bilersiňiz. Esasy diňe siziň islegiňiz gerek. Ýedi, iň möhümi, hiç haçan bes etmezlikdir. Bir endigi taşlamak we endik edinmek pikir edişiňiz ýaly aňsat bolman biler, ýöne hiç haçan ýüz öwürmeli dälsiňiz. Bu endik edinmäge kömek etjek iň möhüm nokatdyr. Bu ýerde birnäçe gün synanyşyp görmek barada gürrüň edemzok. Kitap okamaýan wagtyňyz durmuşyňyzda bir zadyň kemligini duýmaklygyňyz barada aýtýaryn. Dogry kitaplary saýlap, kitaplary okamakdan lezzet alyp, okamak endigini gazanyp, öz durmuşyňyzy üýtgedip bilersiňiz.